Dan huwa proġett ta' 37 solar, ġifiri fej illum hemm l-ITS irid jitla' torri ta' 37 solar li essenzjalment huwa 14 solar iżjed mit-torri li hemm bħalissa f'Portomaso, it-torri ta' Portomaso. Ma ġembu Se jkun hemm binja oħra kbira ħafna li hija lukanda li titla' sa dsatax-il sular, li kważi daqs il-Port Tommaso waħedha, li se jkun fiha 455 kamra bejn wieħed u ieħor, ftit iktar minn 450 kamra. Jiġifieri hawn qed nitkellmu fuq proġett enormi, enormi għal spazju li mhux maħsub għal dan il-proġett kbir kollu. Issa n-nies f'dawn l-inħawi joqogħdu qrib ħafna ħafna. Dal-proġett ġie qisu fuq l-għatba ta' dawn in-nies u għaldaqstant dan huwa proġett li se jħarbat il-ħajja ta' dawn in-nies kompletament, se jħarbathom. Se jħarbat il-ħajja wkoll ta' dawk kollha li jgħixu fl-inħawi tan-nies ta' Pembroke, tan-nies tas-Swieqi, ta' San Ġiljan, anki ta' San Ġwann għax ħafna karozzi issa, Ħa jippruvaw jgħaddu minn hemmhekk għax din hawnhekk hija żona magħluqa, ġa żona mimlija binjiet, mimlija stabbilimenti, mimlija residenzi. Allura mhux, m'hemmx daqshekk, m'hemmx bżejjed post għal dan l-iżvilupp kollu, għal dawn il-binjiet kollha. Jiġifieri l-iżviluppaturi stess qed jikkalkulaw li se jkun hawn 7,000. u 500 karozza iżjed fit-toroq meta jkun tlesta dal-proġett. Imma dal-proġett se jġib ukoll ħafna tniġġis tal-arja, se jaffettwa ħafna lit-tfal tagħna għax l-arja se titniġġes b'iktar karozzi, naturalment se jkun hemm ħafna iżjed nies fit-triq, se jkun hemm ħafna iżjed tniġġis fl-arja u dan se jaffettwa ħażin ħafna lil kulħadd. Aħna għalhekk ma naqblux miegħu, aħna bħala residenti ta' dawn l-inħawi kollha, għalhekk ma naqblux ma' dan il-proġett. U kif tistgħu taraw ukoll, jidher paċevi letteralment dieħel ġo Pembroke. Paċevi dieħel bl-istorbju tiegħu, bil-ġenn tiegħu, bil. B'dak kollu li jġib miegħu, dieħel ġo dawn l-inħawi li qatt ma kienu ppjanati biex jilqgħu dat-tip ta' attività. Noqgħod Pembroke sibt iktar żewġ affarijiet importanti għal saħħet it-tfal tiegħi. Trankwilità, jien għandi tifel ibati bl-Asperger's, bl-Autism Spectrum, u iktar arja nadifa għat-tifel tiegħi l-ieħor li huwa ażmatiku. Bħat-tfal tiegħi hawn ħafna, anke Pembroke u anke tal-madwar. Patch and plant, li huwa impjant tal-konkrit, out of the question. Kif nistgħu ngħixu b'impjant tal-konkrit il-ħin kollu ma' wiċċna? Nindifnu ħajjin, għax hekk ġejja fil-veru sens tal-kelma, midfuna ħajjin. Ma nistgħux naċċettaw dawn l-affarijiet. Ma nistgħux lanqas nimmarkaw post u nagħmluh tagħna u ngħidu dak huwa tagħna u ħadimni kif irrid jien u kif jogħġobni. U r-residenti? Ħsibt fina? Jew ma neżistux aħna? Ħarist l-iktar 'l isfel fejn bħal fejn noqgħod jiena, midfuna hemm isfel diġà? Ħarist lejn il-blokok tagħna u għadt daw ħa nidfinhom? Le hux, ma naħsibx. Imma aħna jinteressana. U aħna nipprotestaw, sittax ta' Mejju. Fis-sitta aħna ħa nkunu hemm.